हमरो नाम बढ़ैया मालिक छै ठीक ई है मालिक। राजवार में लोग चिन्है छै आइ दस बीघा का मालिक केना भेलिए से मालूम छौ नहीं अपना मालूम। अकिल सँ ने रे हैं तब ने तोरा मैनेजर रखने छियौ ठीक छै खेत मालिक। पथार देखैत रहिया को बथुआ तथुआ ने उखाड़ो आड़ि ताड़ि ने एना करो बुझलही कि नहि हँ तोरा जे कहलियौ हँ मालिक जे हमर बात पर ध्यान दे आ खेत पथार पर देखैत रह बुझलही हँ। कि नहि हँ, मालिक। एखुनका लोक सब एते भऽ गेलैए जे एको गो जजाइत नहि हुअ देतौ हँ बुझलहीन हँ, मालिक। ध्यान देने रहिहन ठीक मालिक बुझलही कि नहि हँ एबरी जे दस मोनक कट्ठा हेबे करतै रे हँ बुझलही मालिक कि नहि जे बाढ़िओ आयल रहै ने अबरी जे एलैए पानि ओहिमे खाली खादे सब एलैए नहि भेलै बाढ़ि अयलासँ अपना आरके फायदा नहि भऽ जाइ छै गहूँमक खेती बढ़िआँ भेल हँ मालिक सही बाजि रहले ना ध्यानसँ हमर खेत ओगरै छै ने हँ मालिक ओहिमे कोई हँ। कमी नहि ध्यानसँ ओगरै छै ने देख तऽ खेतमे केओ छौ ओ देखे छियै मालिक कोई तो नजर नहीं आ रहा है अभी तक

अरे तोरी के बालिक पकड़ू अरे मोतना अरे बा अरे ककरा पूछ के तू हमरा खेते मुड़ अरे बा छोड़ दिया नहीं हमर कनिया के ते कनिया के तो हाँ। हैं? चोरी ऊपर से सीना जोड़ी कहियो न छोड़ देते हमर कनिया पेट से कनकल के हमर पिला के- मालिक जे कहतो से होतो

किया किया उखाड़ला हमर कनिया न हाँ ई के निक निक तरकारी बना के खेते अरे तोरा कनिया के ठीका हम लेने छो रे मुतना तोर कनिया निक निक कतो तक ठीका तू हमरा खेत में किया रहो कल के छाल की नहीं होते ना मालिक तो तुअर लेबो में जाके मालिक देखियो ना डलिया लेके लखन आराम से तोड़े ले अरे तोरो हम ठीक करे छे तू कहै छे जे हम एक नंबर अहाँ के खेत ओगरै छी हम ई मालिक। करै छी मालिक कतला मारे छी मारबो नहीं तो किया हमर बथुआ उखाड़ ले मुरे किया उखाड़ ले मालिक आप नहीं आप छोड़ दिया नहीं नहीं पहले एकरा रोक किया हमरा मालिक मारला कौन कथला फिर तू छोड़ दे हम पंचायती करबे ना मालिक हाँ। एकरा समझा ले ना हमरा मारे मार तो तोरा त आई जते मुरे खेली न तेने पात तोरा गन से निकालबो मुत ना त तू मुतबे करे चाहे हगेबो करबो तोरा मालिक हम ना मुते छ हमर बेटा नहीं मुते किया अच्छा बच्चा पैदा लेते तो नहीं मुतते है तो बथुआ से अच्छा बच्चा पैदा ले छे रे हाँ, गोरका गोरका गोरका हाँ। एगो बात सुन तोहर नाम तो मुतना छो हाँ। आ तोरा कनिया के बच्चा हेते तो कर नाम की रखबही आ की रखबही सुतना सुतना हाँ। आ बेटी हेता आ बेटी हेतो तो सुतनी सुतनी हाँ। हैं? अरे तोरी के हमरे बथुआ खा के तोरा

हँ मालिक बाजू सुन ने हँ एतऽ बात छै की हँ। जे अपना बथुआ अपना मुरई से जो बच्चा भऽ जेतै हँ। तऽ मुतना एकर नाम छै हँ हैं? मालिक इएह ने मुतना चोर करतौ हँ। आ एगो हेतै सुतना हँ तऽ मुतना मालिक के अहाँ बेटा नहि जानै सुतना। छियै

नहीं नहीं नहीं, नहीं मारी मालिक नहीं, मारी के समझा हाँ, लियो ने। समझा देलिए एक बार सुन ना हाँ ए सुन ना कि हम हमर नाम कोन मालिक छै हाँ? कोन मालिक छै नहीं सुन ले मारे लगले तो नहीं सुन लिए हमर नाम छै बढ़ैया मालिक बढ़िया हाँ बढ़ैया मालिक ठीक छे बोले आई दी सुने ने तोर बहिन नहीं तो रो बहू के बात में नहीं ने जबी नहीं पक्का ई मुरै सब पक्का। धिया पुता भऽ जेतौ तोरा एकदम पक्का ओकर भऽ नाम जेतौ। की रखबहिन आँय? कहली तऽ सुतना बेटा के नाम सुतना बेटी के नाम सुतनी सुतनी हँ। पक्का पक्का। की पड़तै आ मुरै खेतै तऽ की नाम पड़तै बुझलही बथुआ खुएबहिन तऽ बेटी हेतौ जकर नाम सुतनी देख आइ हम बकैस दै छियौ बुझलही कि नहि ठीक है, मालिक। लेकिन फेर आइ दिनसँ जे हमरा गहूँममे हँ। बुझलही कि नहि बथुआ नहि आयब, आ मुरइ मालिक, नहि उखाड़बै आयब। तऽ छोड़बौ हँ, नहि नहि आयब। ले आ चलि जो बुझलही कि नहि आ ई टूटि गेल हन हमरा नहि मारब नहि नहि मारबौ जाइ छी। जो एके बेरमे तोरा सुतना सुतनी माथ पर दर छोड़ दिया ना हाँ हम चल जाओ जो ना एके दिन में सुतना सुतनी भ जतो देखली हम केना चोर पकड़ लिए आ तू एते दिन से मैनेजरी करे छै कोबीर तोरा चोर पकड़े लो ई सार तू हैं बे मतलब के तो, तोरा हटा देबो आब नहि मालिक एना नहि करियौ हँ नहि करियौ हमरा जे दोसर है। कोई नौकरियो पर नहि रखत नहि हमरा। रखते मने सबसे ई बढ़िया मालिक बुढ़बक जे तोरा एहन के मैनेजर राखब हमर खेत बुढ़ि जायत नहि हँ। मालिक आइ दिन से एहन गलती नहि हँ होई एहन गलती नहि करिया देख लेलिए सब्सक्राइबर बाबू ए हमरे खेतक मुरई हमरे खेतक बथुआ खा कऽ ओकरा धिया पुता दुनू एके बेर हेतै एगो के सुतना एगो के सुतनी नाम राखतै ताहि दुआरे जो हमर वीडियो नीक लागे तऽ जरूर सब्सक्राइब करब आओर ब्लेटन दबेनाइ नहि बिसरबै आओर लाल बटन जरूर दबाएब हमर नाम चैनल अछि मैथिली फटाका लाइक करू आ सब्सक्राइब सेहो करू